An der Betzder Gemeng zu Menster erstreckt sech op enger Fläch vu knapp 50 Hektar laanscht d'Sir d'Wiicht Gebitt Menster-Brill, dat zanter 2018 Deel ass vum ausgewisene Naturschutzgebitt Schlammwiss Brill, Kärstéck vum europäesche Schutzgebitt Vallée de la Sire de Mutfort a Rot-Sire. Op dësem Mosaik vun Habitater, wou och d'Fondatioun am Besëtz ass vu 6 Hektar, goufen an deene leschte Joren eng 130 Planzenaarte festgestallt, un déi vill Liewensaarte gebonne sinn.
Ausgewisen ass d'Gebitt wéinst de Vigel, vun de 150 Aarten, déi repertoriéiert sinn. Interessant ass eeben hei duerch d'Röhrichten, duerch de Schilf, wou den Teichrohrsänger zum Beispill virkënnt, Aarten, déi eben esou grouss zesummenhängend Bestänn brauchen, och fir ze bréien. An dat Gebitt hei ass och nach ganz interessant, zum Beispill fir de Wäisstorch. Duerfir steet hei och dee Mast an och ganz hannen ass nach e Mast. En ass schonn hei gesi ginn an en ass och ze erwaarden, dass en an den nächste Joren hei britt, well ganz vill Fudder ass duerch déi naass Flächen, Fräschen, Mais an esou weider.
Fir den Aarteschutz vun der Menster Brill ze stäerken, gouf am Joer 2003 mat Hëllef vu verschiddene Partner, dorënner och d'Stëftung Hëllef fir d'Natur, d'Sir op enger Längt vu méi wéi zwee Kilometer renaturéiert, wouduerch duerch Retentiounsméiglechkeeten net nëmmel den Héichwaasserschutz gestäerkt gouf, mee sech och fir des Fiichtwise charakteristesch Liewensraim nei entwéckele konnten.
Wann ee lo hei kuckt, iwwerall déi ganz Bordure vun de Beem, do war ursprünglech d'Sir, dat heescht déi ass un de Rand vum Gebitt verluecht gi fir dass ee kinnt déi Flächen déi eben an der Plaine alluviale leie wéi mir dat soen, dréche falen an och kënnen genotzt ginn als Weed oder als Méiwiss. An do ass eben, sinn Terrainen opkaaft ginn, dat ass mam Remembrement gemaach gi mat de Gemenge, mat Partner ewéi eis, mat mat och Baueren oder privat Leit, déi bereet waren dofir. An do ass getosch ginn an ab deem Moment konnt d'Syr op hiren déifste Punkt verluecht ginn. Doduerch ass dat Gebitt dann och wierklech sichtbar vill méi naass ginn an et si ganz vill nei Liewensraim entstan.
Mat Hëllef vu verschiddene Gestiounsmoossname suergt d'Fondatioun Op de Fläche vun der Menster Brill duerfir, datt sech eng gréisstméiglechst Vilfalt un aarteräiche Biotoper entwéckele kann.
Wann elo keng Beweedung dran hätt, giff dat ganz séier ganz verschilfen oder och sech zu Auwald entwéckelen. Dofir war decidéiert ginn, eng Beweedung ze maachen, am Ufank mat Ranner. D'Ranner sinn awer net esou gutt gëeegent, well et wierklech ganz naass ass. A säit 2021 si lo Büffelen dran. Si si vill méi ugepasst un deen naasse Milieu an kann elo wierklech scho gesinn, dass dat och e positiven Effekt huet einfach op déi Strukturen, déi verschidden Habitater, déi sech Duerch hir Aktioun eben erausschielen. Nieft villen aner Biotopen nach, déi och an der am Gebitt virkommen, un deenen dréchenen Häng zum Beispill, sinn Uebstbeem ugeplanzt ginn, wat och zu zum Landschaftsbild hei, besonnesch ronderëm Menster gehéiert, wou am Fong geholl traditionell Bongerten ëmmer do waren.
Fir d'Wuelbefanne vun der Vullewelt am Gebitt weider ze verbesseren, ass 2019 dunn och den éischte vun zwee Weieren mat finanzieller Ënnerstëtzung vum Cactus ugeluecht ginn a gouf fir de Public iwwert e Wee zougänglech gemaach. Déi ganz Vilfalt a Besonneschheete vum Naturschutzgebitt Menster-Brill kann iwwert e 4 Kilometer laange Rondwee entdeckt ginn. Dat ass wierklech e super Gebitt zu all Joreszäit. Am Gebitt selwer dann, wann ee Loscht huet och sech einfach e bëssen Zäit ze huelen, gëtt et e Beobachtungstuerm, wou ee sech kann hisëtzen an eng Vue huet iwwert d'ganzt Gebitt oder wou een och emol kann a Rou Vigel beobachten.